Ech wëll fir d'éischt emol de Jean-Claude Reding entschëllegen. Hien huet haut de Mëtten e klengen operativen Agrëff um Fouss gemaach kritt. Näischt Schlëmmes, mee hien huet elo en décke Fouss an en huet de Wéi an huet mech dann gefrot, fir en dann elo kuerzfristeg ze ersetzen. Dat Zweet ass, ech hat déi Froen elo net am Virfeld. Ech hunn elo probéiert, mer eng Partie Saachen, Stéchwierder eropzeschreiwen. Ech sinn also elo a voller Improvisatioun par rapport zu där relativ komplizéierter gestaltener Fro vun der sougenannter Kompetitivitéit. Ier ech ufänken, wëll ech awer nach kuerz op eppes agoen, wat de Romain Wolff schonn ugeschwat huet, wat ganz wichteg an der Diskussioun ass, och innerhalb der Bevëlkerung, mengen ech, dat ass déi Saach. Den Indexmechanismus ass e ganz kaalt, sterilt Element. Weider näischt stécht dohannert wéi e Kafkraaftverloscht erëm auszemäerzen a soss guer näischt aner. Dat ass, huet gesot, keng Sozialpolitik, dat huet näischt mat Gesondheetspolitik ze dinn. An ech wëll dann eppes just dobäifügen, dat ass, et huet och näischt mat der Ëmwelt an der Energiepolitik Ze dinn. Dat soen ech just am Hinbléck och op déi Froestellunge fir d'Pëtrolsprodukter aus dem Wuerekuerf ze huelen. Den Indexmechanismus huet näischt insofern mat Ëmweltpolitik ze dinn. Dat muss iwwer aner Weeër geléist ginn an net eben iwwer d'Fro vun der Upassung vun der Kafkraaft un d'Inflatioun. An da kommen ech op d'Fro vun der Kompetitivitéit. Ech mengen, datt wat ganz wichteg ass, dat ass do den Zesummenhang mat der Tripartite ze gesinn, well d'Gesetz Tripartite 84, d'Reglement 85 seet eppes, nämlech a datt d'Tripartite en Antikriseninstrument ass, b datt effektiv kann um Index moduléiert ginn ënnert bestëmmte Bedéngungen, datt och d'Sozialpartner da mussen zesummekommen. Woubäi awer dann virun allem d'Inflatioun, eng exzessiv Inflatioun do steet, an dat zweet ass eng, e Verfall vun der sougenannter Kompetitivitéit. An ech wollt just domat ufänken aus dem einfache Grond fir ze soen, dass déi Tripartite eigentlech dat falscht Thema zum Inhalt hat. Mir hunn am Moment weder eng exzessiv Inflatioun par rapport zu den Haapthandelspartner, mir hunn iwwert déi lescht zéng Joer eng relativ, souguer ënnerduerchschnëttlech Inflatiounsentwécklung, schonn eleng vun där Säit kee Grond eppes um Index ze manipuléieren, an zweetens wat d'Kompetitivitéit ubelaangt gëllt dat selwecht. Lëtzebuerg. ass wéi an all deene leschte Joren en héicht kompetitiivt wirtschaftlecht Land a mär hunn hei am Land kee Verloscht un der Kompetitivitéit. Och wann dee Gesetzprojet, deen elo an der Chamber läit, dovu schwätzt, vun där Kompetitivitéit, mee wann Der e genau liest, steet eigentlech net vill driwwer. Argumentativ gëtt et guer net erkläert. Et gëtt just Referenz gemaat op dee sougenannten Observatoire de la compétitivité, deen anscheinend festgestallt huet, dass an dem Ranking Lëtzebuerg, ech mengen, elo eng Plaz verluer huet par rapport zur leschter Kéier. An ech wëll an deem Zesummenhang ganz kuerz soen, dass d'Chambre des Salariés eng ganz, ganz Partie vu Kritikpunkten, virun allem methodologesche Kritikpunkten, veröffentlecht huet an och, bon, och der Öffentlechkeet matgedeelt huet par rapport eben zu deene Resultater vun dem Observatoire de la compétitivité, Eng Analys, déi eigentlech op ganz aner Saache schléisst wéi dat, wat den Observatoire de la compétitivité gemat huet. An dat heescht, dass mer also absolut net déi Feststellung als Gewerkschaften deelen, déi d'Regierung gemat huet an hirem Gesetzprojet, nämlech dass Lëtzebuerg e Verloscht um Niveau Compétitivitéit hätt. An dann par rapport zu deenen eenzelne Froen, déi hei gestallt goufen, well hannendrun, Obwuel den Loun an den Index bei wäitem, wat eis Wirtschaft ubelaangt, net en wesentleche Faktor ass, ob mäer dann wirtschaftsch attraktiv sinn hei am Land oder net, ass et esou, dass bei de Léin ee ka soen, dass hei zu Lëtzebuerg d'Léin absolut net ze héich sinn. Mär hunn keen groussen Lounvirsprong par rapport zu den Nopeschlänner, mä souguer am Contraire, mär sinn, wann een, an dat ass elo ganz wichteg, well dat gëtt an all den Analysen vun enger Regierung an esou weider net gesot, well wann ee genau kuckt, Wat eigentlech d'Part ass vun de Léin par rapport zum geschaffene Mehrwert hei am Land, hei am Land, dann ass Lëtzebuerg genau eent vun de Schlusslichter hei aus Europa, aus Europa an esouguer op der Welt. Dat heescht an anere Wierder, bei all Euro, deen hei Mehrwert oder gesellschaftlech erschafft gëtt, ass Bal néierens esou e klengen Deel Loun wéi hei zu Lëtzebuerg. An anere Wieder, d'Leit misste méi an de Léin kréien, wéi dat wat se am Moment hunn, an net manner. An dat gëllt dann och esou, wann een aner Parametere kuckt, Ech denken do zum Beispill un de Beschluss vun der Tripartite 2006, ee Beschluss, deen eigentlech dat widderholl huet, wat scho virdru festgeluet gouf, wou eigentlech d'Sozialparteie mat der Regierung averstane waren, net averstane, mee ware sech ënnereneen eens, dass d'Lounentwécklung hei am Land sollt deem entsprieche wat déi duerchschnëttlech Produktivitéitsentwécklung hei am Land wier. An och do, wann een d'Analyse mécht, esou gesäit ee, wann een 2000 bis elo, 2000, ech hu déi Chifferen am Kapp, bis 2010, 2011 kuckt, dann ass et esou, dass d'Produktivitéit hei am Land sech méi schnell entwéckelt huet wéi d'Léin. Och dat ënnersträicht dat Éischt, wat ech schonn gesot hunn. An da kommen ech op den Observatoire de la compétitivité erëm zeréck, well eng vun den Haaptkritikpunkten, déi d'Chambre des Salariés um Observatoire gemat huet, dat ass, dass schlussendlech, wann e vu Lounstéckkäschten, dat ass dat, wou ëmmer da geschwat gëtt, vum Coût salarial unitaire geschwat gëtt, Zënter elo puer Joer d'Patronat a mëttlerweil dann och den Observatoire de la compétitivité den Indicateur eigentlech zu de Lounstéckkäschten geännert huet. Et gëtt nach just vun den nominale Lounentwécklunge geschwat, mee net méi vun de reale Lounentwécklungen. An d'real Lounentwécklungen, dat ass eebe genau Dat war d'Méist vivill um Niveau vum dem gesellschaftlech geschafene Räichtum an d'Léin, d'welch Partie eigentlech an d'Léin fléisst, dat gëtt do festgeluet. A wéi gesot, do hunn ech et virdu gesot, Lëtzebuerg läit do am internationale Verglach ganz, ganz déif. Et kann een dann och aner Parameteren huelen, zum Beispill de Parameter, dee seet, jo, fir een Emploi hei am Land, eng Aarbechtsplaz, dat heescht, wou e Mënsch schafft, Wivill Dausend Euro pro Joer bleiwen do iwwreg no de Bezuele vun de Salairen an all de virgelagerte Produktiounskäschten? Dat heescht, wat bleift iwwreg virun den Amortissementer? An och do läit Lëtzebuerg einsam un der Spëtz. Lo kéint ee mär soen, jo, mee dat huet ganz vill mat dem Finanzsektor ze dinn. Mee och déi zweet Statistik seet ganz kloer, dass Lëtzebuerg un der Spëtz läit, nämlech dat ass d'Statistik, wou mer all d'ekonomesch Beräicher hei zu Lëtzebuerg Huelen, eben ouni de Finanzberäich. Och do si mer spëtz. Ech kéint elo esou weiderfueren. Ech weess, dass ech nach e puer aner Parametere kommen, mee ech wëll just ënnersträichen, dass et eng ganz Partie vun Analysen ginn, an déi vum Fong hier net falsch gemaach ginn. Se gi just ignoréiert hei am Land. Se ginn och wäitgehend an de Medien ignoréiert. Mee eng ganz Partie Analysen, déi eigentlech beleeën, ënnert dem Stréch, dass Lëtzebuerg an de Léin absolut net ze héich läit. An et ginn dann aner Parameteren, déi soen, dass Lëtzebuerg trotz allem, wat gesot gëtt, an der Wirtschaft héchst kompetitiv ass. Och do just eng vun de Statistiken, och op déi zéng lescht Joren, dass, wann een d'Exportwirtschaft kuckt an kuckt een de Volume vun deem, wat exportéiert ginn ass, an vergläicht een dat mat all, net nëmmen den Nopeschlänner, mee der ganzer Europazon an esou weider, dann ass et esou, dass kee Land esou staark am Export zougeholl huet wéi Lëtzebuerg, am Volumen. An dann, wann een dann an am Wäert kuckt, dat ass also net nëmmen d'Volume, mee och dat, wat de Volume kascht, ass Lëtzebuerg och absolutte Spëtzereider, wäit, wäit virun deem Land, wou Würth a Co ëmmer erëm gär d'Vergläicher maachen, aus anere Grënn, nämlech virun dem Exportland Däitschland. An dat heescht net nëmme Volumen, mee och, dass déi Präisser vun deenen exportéierte Wueren héich leien. An dat heescht an anere Wieder näischt aneschtes, dass wa Präisser héich leien, Dat net onbedéngt bedeit, heiansdo souguer vläicht am Contraire, dass een net kompetitiv an net produktiv ass. Ech kéint dat do elo nach eng Zäitche weiderfueren, mee den, u sech kann ee soen, d'Konklusioun vun der ganzer Saach ass, dass am Moment, besser gesot den nächsten Donneschden, e Gesetz gestëmmt wäert gi vun enger iwwergrousser D'Majoritéit am Lëtzebuerger Parlament, et si just zwee Deputéierten, déi eigentlech dogéint stëmmen. Dat eent ass de Serge Urbany, deen dann och seng Partei an deem Sënn an där Meenung do vertrëtt, an dat anert ass d'Vera Spautz, wat seng Partei net a senger Meenung wäert vertrieden. An Et gëtt dann nach geschwat, dass och den adr wëll dogéint stëmmen. Mee ech wëll dann do just dann awer och eppes lassginn. Ech hunn dem Här Gibéryen gëschter nogelauschtert, wat en op der Televisioun gesot huet. An do huet e geschwat, Jo, den Index wier do, wou keng Kollektivverträg bestinn. Wat heescht dat? A keen Index méi do, wou Kollektivverträg bestinn? Also dat ass Surrealismus. Dat ass E Chaos, sou dass ee kann zum Schluss kommen, dass par rapport zu enger Situatioun, enger duerchschnëttlecher Inflatioun, déi u sech am totalen Normalberäich läit vun enger kapitalistescher Produktioun, op där anerer Säit virum Hannergrond vun enger wirtschaftlecher Situatioun, déi zwar virun engem allgemenge Krisenhannergrond sech entwéckelt, mee wéi déi awer par rapport zu dem Kriterium vun der sougenannter Kompetitivitéit eigentlech kee weidere Problem duerstellt, dass e Gesetz wäert gestëmmt gi vun iwwer 96 Prozent vun deene Leit, déi an der Chamber sëtzen, ebe géint 350.000 Salariéë, géint 150.000 Rentner, géint 96 Prozent vun der Bevëlkerung, géint 96 Prozent vun de, dat ass gutt gesot, vun der Bevëlkerung, géint hir Kafkraaft, fir eigentlech d'Entwäertung vun hire Léin, déi eigentlech ze niddreg leien, wéi ech probéiert hunn dat elo matzedeelen. An dat ass, wéi gesot, e Skandal, deen och nach wäit räichend Nowierkunge wäert hunn. Ech soen Iech Merci.